jaod Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mm. ok onego tim gima chalo kod macha. Ngondo kata percentage manya miya ka ng'eny to 2%.
Karibu sana kwenye Wacha Wacha Show. Kaka uono pod wan e gwenge ma Kasipul, walimo jachung' no ero ma bende noringo e ng'we laro kom mar Kasipul constituency otipo no ero mar GCK ma bende e jachung' mane eh, oloso historia makende kaka jachung' mane ochungie ng'at matin mogik e bwo higni pradek e kom no ero mar Kasipul Constituency kaachiel kod Homa Bay County mzima. Kawuono wan ka gi Swaleh Mohammed. Mheshimiwa mosie jo Kasipul. Eh, jo Kasipul mawinja kata manena, amosou ni misawa kod higa manyien.
Yeah, Mheshimiwa kampen nobedo ne uringo ng'wech ma ne iye tekie mokalo ka ne uchung'ie. Ji mang'eny ma nochung' ka laro kom nokwand ji ma dirom mia apar kod adek. E ng'wech ma nularoni, ne ukelo picha moro ma ne nenore ka gima jatelono ero ma ne tiyo. nuchokoru mondo mi uchung' against jatelo mane tiyo. To tok mano ok waneno ka riwruok makende nobedo. Ka dwaher mar penji ma mokwongo iler ne jopiny ni to ang'o mane otimore momiyo paro mane un go mondo mi uriwru ugol ng'ato achiel ochung' kalaro gi ng'ano ero mane tiyo by that time nok ochopo kare kaka nupange.
Erokamano. Ing'eyo, Mokuongo ni nyaka ing'e kasipul duong'. Kasipul nigi location madhi apar gi wiye. Apar gariyo apar gadek kanyo. To kane ineno namba be mane ochung', ne namba no romre gi karibu ne gi karibiana locations manitie. So simple analysis ne nyisi ni location ka location ne nigi dhande mane dwaro ni mondo obed mijumbe. So in simple terms, inyiso ni ng'ani ji nojok go from all walks of Kasipul. Koni ng'ato ang'ata ne ok dwar bwana ni. To ero nosebedo. Nwakelo, an owuon ema nachiwo, abiro gi the idea kanyiso jogi ni bwana kaka ung'eny ni ng'ani ok wanyal golo. gi ng'enyu ni mhm. walos uru gini obed aput telo ok en ni nyaka itel ka in mijumbe ok inyal konyo oganda ni ka in mijumbe ni kikony ji inyalo telo in different capacities so for the safety of kasipul we must come as a people mhm. mondo wabed one thing yeah. so we agreed and jomoko nwaromo godo yeah. kane wagoyo bura ne wayiere but kinde ne tin. E kinde matin ni jomoko nobiro ni ng'ani nyalo, ng'ani osetiyo gi pesa mang'eny, ng'ani an ema aromo, ng'a- so ng'ato ng'ato ne dwaro mare. Bedo jowa jo migunja ema nomiyo ok wanyalo loyo Mhm. loch ma Kasipul. Mm. Bedo jamigunja en ng'ama dwaro mare kende. Mano emomiyo loch ma Kasipul nok omi jopiny kaka jopiny onego bed ni miyo loch margi. Mm. And eh, tok mano, Mm. wachak wakelo bura mar ariyo e chuny boma ma Mm. Koyugi kacha. Yeah. Kane ng'ato to nigi paro moro ni wadhi winjore chieng'no, To an as the spearhead of this thing, I told them ni bana gini onge chieng' muchako uwuok kendo udhi lando. Wadong' gi ndalo matin, wami jopiny direction. Mm. Jomoko nodhi molal e bwo pi. to ideally, Ehe. kane isomo Kasipul, Mm. ne wasechopo e gima iluongo ni generational change. Eh, The mood noselokore. Yeah. Kasipul inyalo telne gi dhano ariyo. Mhm. either ng'ama tin kata ng'ama miyo Mm. onge leadership mar ng'ama tin mosebedo tested in kasipul Yeah. at the level of parliamentary Ah. onge leadership mar kasipul mosebedo tested kuom Mm. ng'ama miyo Mm. at the level of parliamentary Mm. so that is why I was, I was advocating Mm. ni ng'ama tin okaw loch ma kasipul kata ng'ama miyo Mm. but e thuolono duto jokama ne wan nyaka gi sangwenya iwa ka wan gi wak- yani dhano ne pachgi opogore okere mano e gima notimore okay. Eh, to mheshimiwa weche moko wachore ni eh, tok kane usewuok e pap kacha e bura mane ugo chiro wachore ni jachung' wadu moro ma bende nuchung'go miluongo ni ajombuta nomiye omenda moro mane wachore ni chal ka gima nonyiewigo mondo omi isapote. Nikech kane uwuok e pap kacha none kane udhi ubedo gi parallel campaign mar ji ariyo kode somewhere else. Adieri mar wachni inyalo wach ang'o? Be en adier ni Ajo nomiyi pesa moro mar nyiewi iwe chung' mari mondo omi isapote?
Omera, dhano ok dinyiew. ok inya go becha kata mbuta no ok inya nyiewa iwinjo Awinjo. mago propaganda Ehe. ma e gima ne timore Mm. i was the youngest among joma nwachungo Mhm. iwinjo Awinjo. ajombuta equal is a young fellow Mm. but not of my age Mm. but an age bracket Aha. you understand I understand. so i was thinking ni anyisa jombuta kwa bedo piny mm -hmm. and actually we sat even three of us not even two mm. ya nikech wachore ni tok ka joseng'iewi oneni ga jo to chak oduogo oneni gi grace mane wachore ni grace nochak oduogo miyi pesa mang'eny molo mana jo miyi koro iwe grace ibiro ire grace chikiti ah. no we sat anya miyo cctv footages kudwaro mm -hmm. e magawa moro town ga bomaga mm -hmm. the three of us yeah An, Ajombuta, Mheshimiwa Grace Okinda. Kel awachoni ni nadwaro ng'ama miyo kata ng'ama tin, owadwa.
Yeah.
Ajombuta is my friend, he is not my enemy. And equally a brother nikech wawuok e lo achiel. Grace Okinda en ng'ama minwa, ong'ama yuora. iwinjo awinji maler to kendo ong'ama nya bedo kata nyamera Mhm, on that capacity mhm, nwawinjore mm, man wadwa ni mondo koro wadhi gem dhano achiel eiwa ka mhm, to ajombuta mhm, ji owinjore adhi koda jombuta wariw wariw function achiel Mhm. anyiso jopiny ni kok unya yiera Mhm. to kar yierura jombuta i was u- doing the preference nikech ajombuta e ng'ama tin wadwa Yeah, yeah. ng'ama ok nya yiera oyiera Mhm. jombuta Mhm. at the same time i did the same Mhm. gi grace okinda anyiso gi ni ng'ama ok nya yiera Oyier yieruru grace Grace. okinda Mhm. i was still advocating Mhm. for womanship Mhm. you understand Mhm. it brings you to the sense nawacho ni kok nya mi dhako To mi To mi ng'ama ng'ama tin. kijana. Mm. Bana ng'ama nya nyiewa kinya yudo becha bana. Kane inyiewa to ne inyiewa kane pod adwaro ODM. Ehe. To kase chung' ma kawo pesa na matero kosele. Mhm. Achaka chung' ma kawo pesa na maketo go logistics atimo achiel ariyo adek. Mhm. Ito koro inyiewa itera kanye. Idwoko jopiny apani owinjo wachno maler. Mheshimiwa kani e, ichako ng'weni mar laro kom mar Kasipul, before nominations ne iringo kani iwacho ni idhi chung' gi ODM. to gikone ne ok idhi e nomination mar ODM kata ka ne ok otime kamano to ni interest mari nowuok e ODM ma gikoni iduogo gi party mar GCK. Ang'o ma nineno momiyo niringo iwe party mar ODM idhi ichung' e GCK? Bana, ODM mm. is a good political party. But ODM nigi dhano mo igi oyugno, olaha gi lach. Mhm. An kinyisa na miyi pesa e kimiya otiko. Kara you want to subject me to a bargain mar pesa. Aonge gi pesa manyalo miyo ng'ato mondo mi otiko. Nyiso ni ODM ni jopiny ok go kura mondo mi otiko, otiki nyiewo. ODM inyiewe ku- otiko. Ehe, eh, ODM onge. kata masani manitie matiyo ni Eh. nonyiew mare ehe. eh,
Koro ma emomiyo ni ineno ni iduog gi GCK weri gi I onge. said no Ni onge pesa mi- mi- miketho. I said no Ehe, and I will say no ehe, japiny onge gima dwaro ehe, it's not about ni nyaka yier ng'ato gi ODM ehe, iyiero dhano, Mhm. chama ok ti ne piny, Mhm. dhano ema tiyo ne piny. Mhm. And therefore, Mhm. pinje mamoko ose demonstrate that. Mhm. Inya yieri gi anything. Yeah. But mar piny luo ni, Mhm. to I said no.
Sani osekalo ndalo mia achiel nyaka nyo jotelo mane wayiero manyien donjo ofis. Jatendwa eh, mane jopiny otero Charles Ong'ondo Were. Inyalo miye percentage adi kaluwore gi tich mineno kosetimo e Kasipul nyaka gi e lak sechegi? Mondo kata percentage manya miya ka ng'eny to two percent. Mano be amiye mang'eny. Ang'o Because- momiyo imiye two percent? Ang'eyo tij mijumbe.
Gin gik moko adek. Mhm, Mijumbe en ng'ama represent Mhm. ogandane mm, e National House. mhm, tiende ni odhi e od bura Mm. toloso mswada Mhm. toketo kanyo Mhm. to ji goye mbaka Mhm. kata ma wadgi okelo Mhm. igoye mbaka Mhm. i contribute kaka mijumbe Mhm. mano nyiso ni resi- representation Mhm. zero Mhm. Mano ok otim. mondo okuwe e bunge Mhm. kiswahili ok owachi Mhm. kizungu ok owachi so i can't give him a percentage on that Mhm. mano nil Mhm. wanitiere gima iluongo ni I mean, I mean I was talking of legislation. Mhm, Now the representation mhm, anyalo miye mhm. ata malo kata ochiko kata boro percent nikech bunge to dhiye Ya bunge odhi. otero dende Mhm. Paro motero.
to paro to ok oter Aha, eh, en dende motero aha. so overseeing the government as well mm -hmm. he has failed 0% mm -hmm. onge chieng' mose contribute mm. kosiemo wang' sirikal ni madhi marach madhi marach i've never heard of him to motion mosebedo kotere bunge pok nawinjo no mm.
ndalo moko nawinjo no dhi mm. e, e, otero gimoro mar kia kodera kia e kodera forest forest kia nango mm. how does that contribute to the impact mm -hmm. of common mwananchi directly mm -hmm. as we speak

ma is directly affecting. Mhm. Sani ka ding'iyo sirikal osegolo all the subsidies, mijumbe oling' ti. Sani ing'eni ki transact pesa from bank, Mm. en ichul, ichulo, nyaka ng'adi. Yeah. Sani kichulo pesa gi till, Mhm. nyaka ng'adi. Ng'adi, mm. So nyiso ni the government has withdrawn the subsidies. As a member of parliament, joka sipul aluf piero auchiel gaboro gi bathe, Mm. ok inyal dhi e bunge te. Onego wach wachno kuro.

is thriving on pogo bursary Yeah. and pogo buses what is the priority mar jokasepol Mm. ikelo bus e sikul bus ni nyakang yud maintenance Mm. bus ni nyakang o- o- otimne achiel ariyo adek Mm. nyathi nyakang ol- gari nyakang olne fuel Mm. pesa gi te oket e fee mar sikul Mhm. nyiso ni the burden Mm. oduogo kuom janyuol janyuol nyaka korang chule fee ma extra Mhm. you understand What is the priority? Wan ndalo mane nyithi sikul, Mm. buses ne thin, ne ji kware buses. Fee nichulo matin. Sani nyithindo nie mier kuondegi, Mm. nitie nyaka ma is completely down, Mm. cannot pay fees. Mhm.
Ok, mano neno mar uh, Swale Mohamed mane bende olaro komno kaachiel kod Ong'ondo Were kowacho ni nyaka sani en onyalo mana miyo Ong'ondo Were 2% kuom tich mosetiyo e higni mia achiel mosebedo e ofisno. Mheshimiwa chien kacha wasebedo ka waneni e, e wang' jowi mopogore opogore ma thurwa ka ka in kaachiel kod jogo ero ma bende oseyangore ni siro jatend piny William Ruto. Adier mane minyalo nyiso jo Kasipul ni in e ndalo mane iringo ne wang'e ni in under umbrella mar Azimio mane otelne kod Raila Amolo Odinga. En adier ni in e achiel kuom jok mose defect kendo sani nie umbrella no ero mar Kenya Kwanza motelne kod jatend piny matiyo.
I'm a member of political party. an jakanyono mar party Mhm. mar Green Congress of Kenya. Yeah. Green Congress of Kenya Mm. onge kama ose sign any memorandum Mhm. gi Kenya Kwanza coalition. Mhm. You understand? Awinjo. And therefore Mm. party nigi chikene matayo joge. Mhm. Ok anyal dhi ataro mar chik mar chama. an aja GCK, onge kama GCK nosewuoke mm. modhi oriwore gi Kenya Kwanza. Kwanza. But mae adieri mar wach. Mm. Kura kane osego morumo, ngima nyaka dhi nyime. Yeah. Kura kane osego moserumo, mm. nitie ng'ama nigi mamlaka. Mm. Mamlaka onge gi Azimio. Mm -hmm. Mamlaka nigi Kenya Kwanza. For the benefit of our people, nyaka ji ikre mar tiyo gi sirikal. onge ng'ama nigi chiemo mm. kopogore gi sirikal manitie sirikal bok gin ariyo mm-hmm. actually sirikal ok gin adek sirikal nitie adie kenya ka ariyo mm. the national government and, and the county government mm. of which the mother government and the national government omiyo ng'ata ng'ata kata ok idwar mani gone kura mm. kata idwaro mani gone kura mm-hmm. sirikal en achiel mm. ma en otelne gi ng'ato miluongo ni William Samoei Ruto mm-hmm. and nobody else mm. so that is the person we must work with mm. that is the person ma we are telling all the Luo people mm-hmm. to rally behind mm-hmm. for the best interest mm. of the Luo community. Mm-hmm. Iwacho maber. Aneno ka uh, chien kacha ne waneno ka ne in e kweth mar jogo ero mane oteno uh, ker mar piny William Ruto kane biro e limbe mare e Homa Bay eh, County. Limbe no ero mabe eh, ne waneno ka gavana ma Homa Bay County kaachiel kod jotelo mamoko ma ya e county nyaka mawuok e constituency mane eh, president olimo ne ok ochopo e limbe machalo kamano. Ka uto nuchopo kata gi jatend piny. Ang'o ma inyalo wacho ni ne jotelo go ero ma Luo Nyanza ma luongore kata ma waneno ka portray that picture of dyads mar ODM?
Oh, mano ne makosa. Ma, mano ne makosa maduong' ahinya. Nikech ing'e ni jatelo koseyier mar piny, to en jatend upinzani joma ne ok oyiere, Mhm. to en jatend joma noyiere. Yeah. Telo ne ji te. Aha. To bende onge Kenya ariyo. Kenya en achiel. Mm.

we shall never be seen again. Wa- ja- eh, Jaod eh, jatend Azimio Raila Amolo Odinga inde moko nyowendo Homa Bay County kama achiel kuom osiepe ma wasebedo kwanenigo mano Mwalimu Odoyo Wede ne nyinge owachore ni osebedo ka madho chae ka eh, Raila Amolo Odinga kocha to koro sani owuok oyanyo ah, that family. In kaka ng'ama osiep ah, Mwalimu Odoyo Widi, ang'o minyalo wachonwa ler mane mantie e wachni? Be en adier ni oyanyo that family kaka wachore?
Ang'o miluongo ni ayany? That is the first thing mane apenjo. Mhm. Ayany en ang'o? I have never heard Odoyo Widi abusing anybody. Odoyo Widi en wuodwa ma ka, en jiranda malo ka, Mhm. en nyathiwa and ok anyal yie kaka owadgi mar piny Mm. noyanyo joma dongo tawinjo tawe mok akwere Yeah. akwere mana koseyenyo odoyo pok oyenyo Mm. iwinjo odoyo pok otimo nani Pok oyenyo. odoyo kowacho pache Mhm. to wacho pache en mana ni oganda moro dwa ni kik iwag pachi wach iguda guda Mm, ikuodha Ik- kuodha. in igwa wuwa kichwo wi piny Ehe, piny ok osegik kama chal kamano eh, kanyo ne wakale chien ehe, wach chai ni mm, to me Mm. I feel ni her excellency jaod Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mm. ok onego tim gima chalo kod macha. Mikayi e piny Luo en miyo moluor mane pidho ji mm. makata en gi nyachira gi mon mamoko matindo e dala kanyo to en emopidho ji ne wuon dala mm. ka ji obiro momadho chai e dalani mm -hmm. to ok iwuog ikawo ndege Nairobi ni ndege ni ochul ni biland chai mane omadhi mano makosa mm. ji ok chiem e odi tilando Mm. ee mikayi nok tim kamano Mm. nyiso ni nyiso ni ng'ani ka dang' chame kata gweno to to gwenyru e paro to to ma ng'ama ne wadadhi miyo mondo obed min piny Eh, first lady ehe. to en emonego bed ni koro rwako welo zaidi Mm. that is a total mistake Mm. to me i condemn that i don't support chachi ka ji omadhan ji osemadho chachadi pok alando to an ng'ama dichuo. Koro ng'ama miyo to to miye ma pidho piny. Mm. Ok inyal lando chiemo ka ng'ato chame odi, mano makosa. Mm. To kata ka en chai, mm. ing'e ni ute eh, jo mwandu gi ok madhe chai birika. Mm. En okombe moro mathin kama. Mm.
Mwalimu omadho. Hey. Mheshimiwa, uh, nyaka gi lakseche gi nitie johera magi mang'eny mapenjore ni to swali no lal kure. Mheshimiwa kaka ne wago kuro rumo. Mheshimiwa lal nyaka sani. Ka watieko wuo gi johera magi gi ti wachnwa paro ma in go sani en e pinywa mar Kasipul. Ka be pod lek mari mar chung' cha pod en valid ni 2027 intie kodwa e pap koso in gi mpango mane? Asante uh, bwana.
pod antie kendo pod ok alal. Ng'ama olal en ng'ama otho mokuny. Donge iyuda dala ka? Ayudi.
Kendo atwe ma jamni alaka alaka. Ne wan e likizo pod antie. I want to tell you one thing man. Siasa en mich moa ka wuoro. Siasa en luong. Omiyo I want to assure you ni I'm still there mm. and I will be there mm. until mm. nyaka chieng' ane mm. ka lek mara mm -hmm. mar miyo jomatindo thuolo mm -hmm. mar keto jomatindo e kiwango mm. mar keto dhana dhana mm -hmm. ma min onge gi moro mm -hmm. keto dhana dhana mm. ma onge somo keto dhana dhana mm -hmm. ma onge rieko mar ng'eyo mar piny ma onge mwandu bende owinjie maber bende owinjie kaka nyithy jomamoko winjo, mm. bende oyudie thuolo mar yudo opportunities mag sirikal kaka jomamoko winjo. Mm. And mano e lekna ma kopo notimore kata sani to an koro Nyasaye okawa akawa. Koro idhi gi kwe. Eh, to kapok mano otimore mm. to I'll be there. Uh -huh. en mana ni ok wadwa keto siasa sani. Yeah. Makosa waseneno mathoth. Mm. To adwa koni nawinjo ka jomoko wacho gimoro ni milele na milele. Yeah. Iwinjo? yeah. Tano tena nogo mm -hmm. nokalo gi yamo. Mm. Milele na milele bende achaka winjo kiwacho. Mm. But adanyisi nabokelo ukombozi kama pok none nyaka nene. Mm. piny biro ru, Mm. lando biro loko, Mm. to ka mkasi pool biro dwok ne weggi. Nyasaye ing'e ni en achiel kende, Nyasaye achiel.
onge moro mar ariyo milamo. Mhm. To ka dhano moro dwani obed ni lame, Ka ng'adi matin, iwacho ni piny kom kasipul ibiro duok ne wegi. Do you mean ni jatendwa matiyo wa sani ok onego bedie ni ok en weg kom mar kasipul ni? Koso ang'o mimin gi wach miwacho?
Oh, ok ing'eyo, Aha. nitie loch agoko Oh, aha. mani mumbo ka. Aha. Ma iyenya yenya. Inde moko chienda naneno kitielo nyaka ji e probox. I don't know ni ang'o modwa intend to timo Mm. in the next five years. Mhm. But the past five years, Mm. no one a lot of hooliganism Mm. and a lot of criminal acts. Mm. But uh, I want to tell you, ni the power belongs to the people. Yeah. The first article of the constitution wacho ni the sovereignty Mm. is with the people. Yeah. And the people Mm. it is us. Mm. An ng'ama chielo. Mm. An in gi ng'ato machielo. Mm. And therefore Mm. loch ok nyal bedo ni mar ng'ato achiel igoi milele na milele kasipul ka an an gi title deed ma dalawa ka in in gi title deed ma dalau ng'at machielo nigi title deed ma thurgi Eh. kwani go milele ni ma lopi te kasipul ni kosi go milele ni ni milele ni en ang'o Eh. pinje ruodhi rumo onge masiko to dhano mosebedo nyasaye madwa ni mondo olame dhi rume marachie mogik molo kata ng'ato machielo Aterie muma wuora. Mm. Ne nitiere ruoth miluongo ni King Nebukadnezar. Notemo piem gi ruoth Nyasaye. Ruoth noketo mochamo lum gi dhoge. Mm. Iwinjo? Kae be nodwa ni mondo olame. Paro oganda Israel. Musa odhi e got manyo chike. Pok Musa oduogo. Gin gichako ni Musa deko. Mm. Rela ne manyo presidency, gin koro gisewe mano, gilokore nyiseche mamwalo ka. Mm-hmm. gibi gidun gi mondo koro jopiny ochak lamogi Mm. i'm telling you Mm. i'm telling you kapod wan e ringruok Mm. it will end up badly Mm. ok inyal bedo ng'ama oyier e bor bura achiel to in imanga manga iranda randa idhi kia kure yenyi idhi kia kure yenyi kwani kuondego nokonyuole jowuoyi Iwuoyo e national government osetami. Aha. Iduogo e county government iyanyori gi joma ne ni kuonde go. Which kind of a person is this? It's a total shame and I don't know ni jo Kasipul notimo richo mane. Ah. Momiyo ma pod timore. Mm. To wabiro kelo tweyo piny mumbo ka. Mondo leme wachni. Jodong piny nwapenj wach. Jodong kanisa nwapenj wach. Gimomiyo ma timore nikech en kuong' ne piny. Muma wacho ni anamiu jotelo maricho kaluwore gi timbeu. Mm. Omiyo jo Kasipul Mm. wabiro dok e lamo Aha. mondo obi timbewa samoro obede maber wayude jotelo manjang' njang'. Yeah, mano pache Mheshimiwa- Mheshimiwa Honorable eh, Swale Omondi Mohamed koloso gi johera mage mane ogone kura kendo singonwa ni 2027 kendo en e pap motegno okelo ukombozi mar golo lojno ero ma ki en oneno ni loch mar agoko gi jomamoko be manene kamano. Mheshimiwa ka watieko, ang'o ma di Adwa iwach ne timone jopiny? clarity moro matin.
An nitie siasa mar piny mumbo. Gima ok anyal lero en gimoro achiel. MCA. But anyalo laro gavana, anyalo laro seneta, anyalo laro mijumbe, woman rep ok anyal laro. President anyalo laro. To gima omiyo nyata malaro president ni ika. Potin. Potin. Nikech president nyaka ibed 45. Anya laro governor, anya laro senator, anya laro mijumbe. Magi komba dek mabo laro. And I will tell my people ni mane madhi laro. To madhi laro no en kama jowa nitie. Nyiso na bolaro od bura magas. Koda nitie.
Mheshimiwa, erokamano kuom thuolo mari. eh, kawo thuolo kodwa mondo igo mbaka gi joka sikul ma be ywak ni ok gisebedo ka gineni nyaka koro ne rum erokamano kuom eh, miwa thuolo machalo kama yok ni next time kendo ka wayudo kodi thuolo ka indala en wachak wariere wamosikere asante erokamano